Mmoa kɔ aba ba GH local dwumadie yi so. Ɛnɛ video yi ba bɛyɛ very short and simple. Ɛnɛ video no yɛ based on how a yɛhwehwɛ yɛde wode wo project bi bɛyɛ wo wo template. In such way sɛ wobi FL studio a na aba straight because ade baako a ɛyi music making no anaasɛ FL Studio in software no ɛyɛ a na in music no ne hwehwɛ ɛyɛ paa baako pɛ ɛyɛ samples ɛhɛn because at times wopɛ samples bi a te sɛ wokom ɛbɔ no gum gum gum baako baako saa. saa ara de kɔ. Ɛhɛn, te sɛ ebi a wɔhwehwɛ no baako baako saa ara de kɔ. But meanwhile nso na ebi a na wɔwɔ samples bi a w'ani gye ho a nka ebi da ebi a na ɛno mpo na nka wo start wo track a there is no need sɛ wobɛkɔ akɔhwehwɛ anaasɛ because anytime bi a wɔbɛ start FL Studio biara with a new project biara no it start with a fresh page hwii ne so ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ samples sɛ wonya lucky koraa mpo no a ebi wɔ hɔ a na ɛyɛ ɛyi ɛyi no ankasa yɛfrɛ no sɛn Ɛyi softwares no ankasa project na ɛwowɔ ɛwowɔ wowɔ so ɛhɛn softwares no ankasa project na ɛwowɔ wowɔ so ɛhɛn ebi ebi nie wo sɛ wo sɛ wama wo samples kakra ɛyɛ eyi but ɛyɛ a na saa saa samples no eyi no ɛyɛ a na emu no ɛnkyerɛ anyɛ dɛ saa but ebia na wɔwɔ loaded samples bi a wopɛ sɛ wo use na ɛno ntɛm yɛ ɔbɛbue wo FL Studio bia no bue yɛ a straight up na saa samples no na ɛle egu wɔ if you go apata wotumi de deɛ mba bɛkyerɛ wotumi de VSTs ka ho na anaasɛ wotumi de plugins ka ho in such a way sɛ yɛfa sɛ bia obi wɔ mpo wɔ master project bi a ɛno na mostly no use all the time ɛwɔ ne other project a ɔyɛ mu But anytime biara no ɔbɛbie biara te sɛ ɔkɔhwehwɛ ɔkɔbiebie mu na wahwehwɛ wonya obi wɔ hɔ koraa mpo a ɔbɛtake note de agu hɔ ansa na wahu ɛfɛ nsɛe samples a ɛwɔ sɛ ɔde ma nti no momma yɛntoa so sɛ yɛnkyɛn ho no saa ade no a meka no sei na yɛyɛ no yɛfa nsɛ bi a wowɔ samples wei ma memfa wei nyɛ example anaasɛ momma menstate samples with empty empty channel rag. Nti deɛ mɛyɛ ne sɛ mɛhyehyɛ me various samples a m'ani gye ho. Nti ɛfa sɛ bi a m'ani gye wei ho, mede ato so. Anaasɛ bi a wowɔ project bi a wayɛ yie a w'ani gye wei ho, m'ani gye wei ho. Wei yɛ random nti no, ɛgye bi a w'ani gye, ebi a wowɔ precautions bi, wei w'ani gye ho, wei w'ani gye ho. Ahaa nti ɛfa sɛ bia mahyehyɛ me sample sei me ɛfa sɛ bia me wɔ ɛyi VSs bi a m'ani gye ho a na ma me fa nka ho VS bi te sɛ Sakura Sakura Sakura ɛhɛn saa China foɔ VSs wei wei me ba bɛka asɛm bi afa ho ɛyi instrument bi wɔ mu a yɛde yɛde bɔ afrobeat paa ahaa me ba bɛka ɛyi fi afro baasa ɛnyɛ ɛnyɛ ndɛ nti no mo deɛ mo ngu so na mo follow na mo subscribe to channel no nti no yɛn fa ne sɛ ebi a saa VSes wei, ɛyɛ VSes a metaa de bɔ m'ayi, metaa de bɔ me ɛfa sɛ bia instrument, ebi a mewɔ sound bi wɔ mu koraa mpo a m'ani m'ani gye ho a ebi a metaa de bɔ me yi nti no mɛhyehyɛ ne nyinaa wɔ channel rag ne so. Sɛ mewɔ adeɛ bi a ɛwɔ sɛ meyɛ no wɔ ɛyi meyɛ no wɔ yɛfrɛ no sɛ ɛyi ɛyi channel ɛyi mixture ne so a mɛyɛ but for the meantime menloadi, menbɔ beat, menyɛ hwee nti no mɛwie no saa no na me save project no nti mɛ save project no as save as anaasɛ save nti ma me save mɛ save project no na mede apɛ baabi na mede ato nti mepɛ baabi de to wie a ɛfa sɛ bi a for the tutorial purpose nti na mɛnyɛ bi na yɛnhwɛ adeɛ nti no ebi a project wei yɛ ebi a maame nto ne din sɛ ebi a sub GH local okay ahaa ɛyi sub which is subscribe subscribe GH local ɛhɛn ti no na me save for the meantime maame nfa nto me desktop na yɛnhwɛ adeɛ anaasɛ ebi a maame nfa nto me desktop na yɛnhwɛ nti si a me save saa project no nti si a no the next step a yɛba bɛyɛ no wei no ɛyɛ process a ɛnwa deɛ bato yɛ a ɛyɛ once and for all unless otherwise wosesa no Aha nti no mɛwie mɛwie ne saa no na makɔ control yi anaa ɛyɛ windows yi windows yi na makɔ me FL ɛyɛ me drive ne so computer drive ne so ti mekɔ computer drive ne so a mɛkɔ drive C na makɔ ɛyɛ project file na makɔ image line. na makɔ image line. Mekɔ image line a, makɔ FL Studio 20. Mekɔ FL Studio 20 a, makɔ data. Mekɔ data a, makɔ template. Mekɔ template a, makɔ either sɛ orders anaasɛ baabi a wɔpɛ sɛ wosave wo template no to no. Nti ma menkɔ orders na makɔ orders. Na yɛfa sɛ bi a me create me me ankasa me template ebi a me folder a mepɛ sɛ me create nti wei me create folder wei meyɛ no own own ana me create baako so GH local nti maame nkɔ GH local no mu na yɛnkɔ na yɛnkɔ kɔpe baabi a yɛde yɛ save yɛ saa template no nti yɛ save to desktop nti mu yɛnkɔ desktop na mɛm sɛ yɛto ne din sub GH okay sub GH nti no deɛ mɛyɛ ne sɛ mɛtam saa project no ɛde abɛto FL Studio GH local no mu. Ahaa nti no mewie no saa a na me close no. Nti no me close no na yɛmfa no sɛ mma yɛn close FL Studio no na yɛnsan mbue. But yɛnwieɛ, yɛyɛ saa ne yɛnwieɛ. Nti no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛkɔ option ne yɛakɔ general ne yɛakɔ general Nti yɛkɔ general a, yɛwɔ option bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no bi default template ana startup project. Nti no default template no mɛkɔ akɔpɛ mɛkɔ akɔpɛ deɛ mede too mu no mɛkɔ akɔpɛ deɛ mede to but momma yɛn restarte software no na yɛnhwɛ. Nti yɛ restarte software no a na yɛakɔ general settings na yɛakɔ default template Enti default template no yɛbɛkɔ orders na yɛakɔ sub GH local. Enti no sub GH local yɛbɛyɛ a na yɛaba startup project. Enti startup project no yɛbɛfa default template. Yɛbɛfa default template because already yɛayɛ yɛn default template no as project no a everyday biara yɛpɛ sɛ yɛde start no. Yɛayɛ saa temperate no nti no moma yɛn kuro su no nti nti a no any time bi a wobɛ bie FL studio biara no kae hu sɛ saa wo temperate no a wayɛ no ɛnyɛ afe na wo san bɛkɔ samples mu akɔ ayi konkon kyan kyan wei ne nasefoɔ no nti wowɔ at times wowɔ samples bi a w'ani gye ho a na ɛfan sɛ bi a saa temperate no wobɛtumi ayɛ no bebree wobɛtumi ayɛ no ɛfan sɛ bi a hip hop deɛ gospel deɛ Ɛyi afrobeat deɛ like any genre a wopɛ aha any genre a wopɛ nti wobɛtumi ayɛ na wode akɔ gu nti anytime biara wobɛ starte saa ɛyi no biara nti ɛfa sɛ anka mayɛ hip hop na anka me starte a ɛno ara sɛ makɔ far makɔ start from template orders na sɛ ɛfa sɛ anka wei yɛ hip hop a na mabɛ choose hip hop ɛno no mayɛ template nyinaa agu mu nti deɛ ɛhia sɛ menya tu so yie a na ma starte na ma starte sɛ meyɛ nti no moma yɛ restarte ne yɛn hwɛ sɛ deɛ yɛyɛɛyɛ no yɛyɛɛyɛ no ɛno ara na ɛsan ɛbaeɛ nti moma yɛn restarte FL Studio no okay okay nti na sɛ ɛlɔdu awie nti no Nti no so far deɛ yɛyɛeɛ no wohu sɛ ɛno na aba no nti sia there's no need sɛ meba bɛstate a mɛkɔ akɔhwehwɛ saa precaution wei mɛkɔ akɔhwehwɛ nti no at times nso wɔ project bi a woyɛ a project no ayɛ tight ama wɔ a mix no yɛhia sɛ wobɛdelete ɛyi project no nyinaa firim na aka samples no na aka ada fa sɛ bi asɛ nti wonya start yɛ na ɛno asɛ straight up wo waste time biribiara wɔ ho wo waste time sɛ wokɔhwehwɛ samples wɔ mu unless sɛ ebi a baabi a project no a wɔayɛ no ebi a wopɛ sɛ wode ebi a effects bi ka ho. Meka effects a, ɛyɛ effect bi te sɛ ebi a ɛyi chiming shhh anaasɛ ebi a wopɛ sɛ wode ɛno no keka ho a, na ɛno no ɛno no yɛ wo build up project no aha but ɛno no nyɛ sɛ afei na wokɔ akɔhwehwɛ samples no foforɔ anaasɛ eyi anaasɛ ebi a wowɔ samples bi a wopɛ sɛ wosesa no a, ɛno ara sɛ ɛno no, yɛmfa no sɛ ebia wei no wopɛ sɛ wosesa no a, na woakɔdrage de abɛto dada no so na ɛreplesi no. Nti ɛreplesi no a, na ɛkyerɛ sɛ ntɛm biara there is no need to waste time to waste time on samples there is no need to waste time on samples nti no ɛnde lesson a mede brɛ mu no i hope sɛ yɛsua biribi kakra ɛfiri how a yɛbie yɛ yɛankasa yɛ yɛ samples anaasɛ yɛankasa yɛ project na yɛde yɛ default project nti no sɛ yɛnkyɛɛ wo no meyɛ sure sɛ mo like mo nkɔmɛnte ahaa comment no ho hia na mo akɔmɛnte na mo alike na mo ahyɛɛ na mo ahyɛɛ na family no glow ahaa nti no yɛde mo bɛsia yɛde mo bɛsia yɛda ase wei yɛ GH local GH local nana akoto okay yɛda ase.